Сәлам, сәлам! Ничек хәлләрегез, дуслар? Мин сезне үземнең каналымда сәламлим. Без бүген сезнең белән распаковка карап үтәрбез. Күптән түгел генә заказларын алган идем. Хәзер мин сезгә күрсәтәм, ярыймы? Яңа ел җитә, бүләкләр бирә башлыйбыз, әйе бит? Менә шушындый э, матур гына ясалган коробочкада кремнар. Монда өч төрле крем безнең бүләккә бик әйбәт дип уйлыйм. Бәясе дә бик арзан. Менә шушы бер коробочка безнең 179 сум тора. Ә, әгәр дә инде сез Фаберликка язылган булсагыз, сезгә 20% скидка да биреләчәк. 1000 сумга кадәр заказ ясасагыз, 20% скидка ясый компания. Шуңа күрә бик отышлы бүләкләр алырга ашыгыз, дусларым. Әгәр дә инде язылмаган булсагыз, рәхим итеп, минем аша да языла аласыз, минем номерым күрсәтелгән әлеге каналны, э, каналның башында күрсәгез профильдә. Яисә шулай комментарида ссылкамны калдырырмын. Мөстәкыйль рәвештә кереп үзегез дә языла алырсыз, дусларым. Чиратта безнең менә шундый кондиционерлар. Болар инде безнең кер юарга концентратлар. Супер концентрат дип язылган әле анда. Бик озакка җитә бу, дусларым. Моны бик әз генә салып юарга кирәк була. Мин рәхәтләнәм, хәзер кибеттән гомумән алмыйм мондый нәрсәләр. Гомумән алганда, эко бездә табигый товарлар. Скидка 20% скидка һәрвакыт булачак. Әгәр дә инде күбрәк заказ ясаган саен инде әлеге скидка артып бара. Мәсәлән, минем үземнең 20 26% скидка. Шулай ук менә менә шушындый набор заказ бирделәр миндә. Эштәге кызлар. Мин үзем сату белән шөгыльләнмим, ләкин кайчакта теге якыннар, туганнарым өчен алып куям. Менә бусы тоник. Бусы инде шулай ук төнге увлажняющий крем. Битләрне шомаландырып йөртәбез кызлар. Монда безнең помадалар. Берничә төрле помада. Туш, подводка. Бусы инде күзләребез өчен. Шулай ук менә шушындый гигиенический для интимной гигиены дигән гель бу безнең хатын-кызларыбыз өчен бик әйбәт. Шулай ук туалеткалар менә заказ бирделәр э, яңа елга. Без инде безнең ирзатларыбыз өчен шундый тәмле исә, бик орзан 400 э, сумга төшә бу безнең э, каталог бәясе белән. Ә болай заказ биргән очракта 20% скидка һәм шулай ук безнең тагын аерым бер скидка бар. Безнең акция, шуңа күрә мин менә икене алдым. Икене алганда ул миңа бик орзанга 200 дә ничәдер сумга гына төште. Шушындый парфюм алдым. Бусы инде минем бүләккә. Туган көннәр, яңа еллар җитә, шуңа күрә менә шундый бүләкләр алып кую алдан ук хәстәрен күрү бик э, әйбәт инде ул. Тагын нәрсә әйтәсем килә, бу юлы менә үземә кызлар алдым менә шундый псилиум дигән э, әйбер инде бу безнең. Бока яфрагыннан эшләнә микән инде? Мин моны үзем комыр ризыгы пешергәндә кулланырга җыенам, чөнки минем диета. Миңа күкәйләр кулланырга ярамый, аллергия. Менә шушындый әйберне алдым, күкәй урынына кулланырга дип. Глютенсыз он һәм күкәй урынына кушыр өчен берәр тәмле әйбер пешерү өчен менә бу менә дигән. Кемнәрдә аллергия, Кем дөрес туклану белән утыра дигәндәй дөрес туклана, менә сезгә менә шундый әйбер бик килешәчәк. Менә мондый шампуньнарны өчне кемгә алды дип сорагыз. Әбигә, әбигә быел 85 яшь тулды, кызлар. Мин аңа, без аңа бүләк бирдек һәм әле мин өстәмә рәвештә шундый шампуньда куйган идем аның бүләгенә. Ул инде аны юып караган мунчада. Авылда яши ул безнең Әтнә районында. Юып караган. Миңа әйтә, безгә әйтә инде. Шундый ошады, ди, тагын алыгыз әле зинхар өчен, ди. Шундый йомшарта чәчне, ди. Чәчләрем рәхәтләнеп китте, ди, менә. Башын да кычыттырмый, ди. Шундый ошады, ди, менә. Шундый балалар шикелле сөйли, кызык иттереп. Бик ошаткан, менә бу юлы хәтта өчне заказ бирдек әбигә. Әбигә бик ошаган, кибетнекен кулланмыйм ди хәзер, менә Фаберликныкын ала инде. Иремә алдым, әле бу безнең яңа чыккан шампунь, кулланганыбыз юк, бик әйбәт дип әйтәләр, алучылар бик күп. Шампунь-кондиционер. Тагын нәрсә әйтми калдым? Ә, иң зур э, иң зур товарларымны әйтми калганмын икән. Үземә алдым менә шундый башмаклар. Кызлар өйдә киеп йөрергә. Шул кадәрле йомшак күренә бу. Хәзер мин моны ачып күрсәтермен әле сезгә. Һәм алдым менә джемпер шундый. Джемперне инде киеп карадым. Пункт выдачадан алуга без джемперне киеп карыйбыз, чөнки түләргә кирәк. Әгәр дә килешми икән, размеры туры килми икән, кире җибәрергә туры килә. Шуңа күрә э, түләми торам. Килешмәсә, яисә ярамаса, кире җибәрәм дә инде. Акча түләмим булып чыга. Шуңа күрә менә шундыйрак заказ. Хәзер мин сезгә ачып, яңадан күрсәтермен әле. Бар, сез бу Өйдә киеп йөри торган тапочкиларның йомшаклыгын күрсәгез. Шул кадәрле йомшак, шул кадәрле менә. Әйтеп бетергесез инде. Сыпырып кына торасы килә әле сыйфаты да шундый ошады миңа, шундый әйбәт тегелгән. Менә бүләккә менә бу кемнең туган көне, кемнең анда нәрсә дигәндә, әйеме? Бик шундый матур, йомшак. Ой, рәхәт шундый менә сыпырып кына торасы килә чыннан да. Өстемә кигән менә бу кофточка джемпер миңа бик ошады. Ул шундый бәйләнгән. Бик калын да түгел, бик юка да түгел, бик ошады миңа эшкә киеп йөрергә. Ә инде өйдә киеп йөри торган башмакларны әйтәсе дә юк. Шәп. Су. Сезгә ошагандыр дип уйлыйм. Язылып куйсагыз каналга, сез мине югалтмасыз. Киләчәктә дә бергә аралашып яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калам. Хуш-хуш!